Петр Гаврильевич дорообо игин бу бырааһынньыгынан итиитикистиини кэҕэрдэлиирбит дьэ бу эн бу маннык дьарыгынан хасыллаахтан дьарыгыраҕыный уонна бу ханнык программаҕа хапсаҥгын маны ылбыккыный бу тэриллэргин дорооболорум Мин буллаҕынан бу биэс алтыһыллара түөр тус контракка киирсэн мин бу оту печать диэҥҥэ үлэлиһиндэм. Билигин буллаҕынан от футболкаҕа уруй биэрэр, чааккыга эмиэ били любую уруй бэчээттэннэрэр. Ону дьон хакааһынан били Манна төһө заказ киирэри эйиэхэ уонна материал гын хантан хакаастаан ылаҕыный?

Куруускаҕын хайдах түһэрэҕини ойуутун? Бу бастааҥы бүтэргэ дьон эппит баҕатынан булабын интернеттан. Фотошопкаҕын туохтааммын бу холобур бу уруһуйу ыланным бу выделяйдаан бараммын кружка турар размерыгар ылан туруортаан бараммын тааттарым бараллар кружкаҕа сыһарбыт онно киллэрэммит вот этого футболканы эми оннукта футболканы эми оннук кружкаҕа ойуу түһэрэргэ бастаан манна принтерга тугун ойуутун таһаарат этиннин манна брескалыыллар

Тэбистэн буолуохтаах үһү. Ыстаан да тигэ. Куоһунан хыыран баран. Инне тугар аппарат курдук кылын уган кэһэр.

үс мүнүүтэбит буолла чааскыбыт ипитии буолар Эбиэскэй армия күнүнэн наһаа үчүгэй часка. Дьи? Маған футболкаға маннык ойуу түһэрэ. Туох баарыга ойуу буолан Бу уонна чааскара аата Великолепный век диэн кинини көрбүппүт буолуо. Уонна бу кыыс оҕоҕо чаас, розовай чааска. Бэҕэр баҕарбыккытынан хайдах баар ойууну түһэрэн иһэр. Дюра Николаевич үлэтин кэмигэр ровно аҕаллылар жилищно коммунальный сервис котельная юрий николаевич дорообо игин эбиэскэй армия бырааһынньыгынан титигиттинники аҕардалыыбыт эһиги ханна улууспалаабыккытый уонна хас сыллаахха улууспалаабыккыт туһунан кылгастык кэпсиигит да

Юрий Николаевич үлэтин таһынан манна наһаа үчүгэйдик хаһаайыстыба тэринэннэр бу куурса иитэллэр, хоруолук иитэллэр. Манна баар. Бу ити радисты хырттым диэтиҥ дии?

Үтүө күнүнэн. Дьэр Анатолий Юдович бырааһынньыгынан эҕэрдээ. Махтаах. Дьэ, уонна бу хоһуттуҥ дии. Хаһааҥыттан дьэ бу маннык дьарыктанаҕыны бу көрдөхпүтүн элбэх баҕайы Хиэлинен уҥуһуктаргын уҥуртообуттаргын дэ көрүммүт хохтибит аҕай. Ото бу туохтан үлэбиттэн били уурайан баран Элэ интэрнэтээн киирбитин кэннэ Ютубу, батсаабы көрөн, онтон үөрэнэбин. Айыкы, бу хоруоҥкаларыниин ким э, Лена Степановна көмөлөһөрдүү илибэҥ тигэҕин ду? Ой, барытын бэйэм оҥоробун. Оҥоһуктарым барыта. Айыкыбын, то үчүгэйдэрэй бу. Рэп онтон бу тугу оҥорон эрэҕиний Бу буоллаҕына кэнники көрөрбүтүм эмиэ били бабушкалары кытта сибээстэһэбин били тугуна Группа баар гынна группаҕа аһа Ээ соҕотохпун быһыылаах баарыта бабушкалар эбит Аа эр дьонтон соҕотоххун ааны бу маны оҥороллорун бу тутлахтааны бу ол боҕо оҥороллороҕун дии аха М, бырааһынньыкпыт буолла дии хас сыллаахха ханна сулууспалаабыккыный Сэттэ оҕус сылтан аҕыс уон бииргэ диэри Монголияҕа сыспалаабыт. Монголияҕа? Чэй Балсаан диэн куоракка. Ээ, икки сыл ба. Икки сыл аа. Ото туоҕуй подразделениета дэнэрдү или туохта? Танковай полка. А полка. Аа, хақалар элбэҕэ тигитте? Ото аар элбэҕэ хуох. Ото номеран иһин атын били туохтарга бааллары таахалар. Хақалар те, бэбэҕитин биссе олордохкутти? Ээбиссиэн Батаа Дьээбу бөһүөлэкпэр баар, бии бөһүөлэк мин аттыбар, бии бөһүөлэктэн бу Герасимов Гавриил уонна били Макаров Руслан буквонниктар суулуспалаабыт. Ээ, бииргэ диэ. Биир чаас потаҕара, чаас пота тынатын эрээри, били рядом тураллар чаастарбыт. Ото эн аңардас бу хелинен эрэ оҥорор буолбатахтан да өссө туох оҥоһуктардаахын көрдөрөҕүн да.

Маннык эдэр ыччаттарбыт манныгы оҥоруохтарын сөп. Маны таһынан өссө корзиналааҕа тиҥди. Талаҕынан. Маны бу һэтте э алта корзинаны түһөр үрбүккүнү? Ото биир хаас болот. Ээ, туох кутуһанааҕыты чоҕоло бура? Одаммут вориталыыбын.

Махтал, Анатолий Юдович Элбэх оҕолоох Эдуард Герасимов мастерскойун дьиэтигэр тиийэн кэллибит Дьэ, көрүөххэйиҥ-истиэххэйиҥ эрэ Дьэ, мастерской үһүгэр биһиги киирдибит Бу курдук көстүүлээх иһиттэн улахан да улахан оһохтоох Бары тэрилэ барыта баар уонна дьэ Эдуард Гаврильевич дьэһэргэһиэх эрэ доҕор. Аха, бырааһынньыгынан эҕэрдэ. Дьэ уонна бу сас контрагынан ыллыҥ этэ быһылааҕа да бу туоҕу тэриллэргин эн билигин тимир уһанарынан дьарыктанаҕын дии кыратык кэпсии түһүөҥ да

От ити оһоххун хайа ити готовая атыыластааһын дебатты барыта. Аа барыты? Өчөҕүнэ бэйэҥ ити туохтааҥын оҥорбутун да бу барыты? Ото бу? Холобур. Бу былыргы хапса territorial дьыллык илдьэһинни лаамыт кыстыгата. Аха. Оны кылаакканан толорон биэрэн хаҥасыгар тиэрэрим. Ээ, сеп-сеп-сеп. Дьэ, ситиһиилэри эдэр киһи. Элбэх оҕолоох уол аҕата маладьыас. Ньукулай эоллуу сэрбэх дьарыктаах. Олортон биирдэстэрэ талкыга кини Тирии имитиитэ буолар. Дьэрэ талка араастаах буолар. Бу талкыны Ньукулай бэйэтэ оҥорбут. Талкыгын хаһан оҥорбуккунуй уонна тириигин баһаалыста имитэн кылгастык көрдөрүөҥ дуо? Бу, бу талкы оҥоһуллубута уон биэс сыл буолла. Ээ, ырааппыта эбиттэ. Онтон салҕыыбыт, баһаалыста билиһиннэр эрэ. Туох диэн проекка кытта сыдьаҕаны? Проект монетизация диэн баар. Дьоннор туохтара били ол туола элбэх көрүҥ элбэх. Мен ол бу таҥас өттүгэр киирбитим. Ол про таҥас генә киирбитим бу дьоннор миэҕэ алаллар. Бу маннык. Таҥас кырадаһыннарын агалаллар. Бу маннык агалаллар. Э, холобурабат. Оны мен били Кырия кырияны тугу көрөөн. Онтон итигенниттэн туохха барар. ол бах болар да. Оны хакаса

Ньукулайбыт бу киниэхэ маннык сакаастыыллар эбит көрүҥ быһах уонна быһах тутааҕа тугуй бу баар Ньукулай эн хас сыллаахха армияҕа хулууспалаабыккыный хааңаха куоҥуту бэһэ мин алты уон алтан алта сылтан алта он тоҕус кэбит ол хаҥаха куоҥа диэн быһааран биэрий урут түөрт-биэс сыл этэ. Ээ, армия диэ. Аhaa, онно барбыт өртүмүн ити флотка сылдьыбытым. Ону биэс сылга кэллин диэбиттэрэ. Аха. Онтон хокуон тахабыты халдааттар икки сыл, туохтар буолла үс сыл буолбуппут. А, дьикти ди. Туоҕуй ханнык полка сылдьыбыт? Аха. Противополодочный корабль дьиҥэ сылдьыбыт. Ээ, үс сыл. Семен Иванович бу маннык эт-эрбэт тэрил ылан Кэппэндэ олохтоохторо бу киниэхэ кэлэннэр эттэрин эрбэттэрэллэр. Дэрэ бу хаһан хасыллаахтан маннык тэрили ылбыккыный, уонна хаһан дьарыктаммыккыный кыратык кылгастык кэпсиигин да. Бу тэрили аамахтаан исти бүтүмэрэ

Буолунай дьэ. Дьара хата эт кэлбитинэн хибээстээн, этэрбэтэн көрдөрөрө дэ.

дьэ бу курдук түргэн баайытык эппит эрбэнэн бүттэ Дорооболорун кэпсэннэ олохтоохторо, бу мин Федоров Александр Олегович Эйигитинэ барыгытын кэлээри турук бырааһынньыктарынан итиитики истинник эҕэрдэлиибин. Бу иккитининтэ ыллар хааланыытыгар тарбаахапка үөрэммит буоламмут буолар идэлээхпин онон индигиргэ халаатын оҥорон көрдөрөөрү